Get over here! Salut an herrlech wëllkomm bei Luxplay. Haut hu mer fir iech Mortal Kombat 11 an d'Highlights vum Cosplay Contest op der Luxcon. Hadouken!

Wien op Blutt a Gedäerms steet, deen ass bei Mortal Kombat 11 bei der richteger Adress. A wéi gutt deen am Verglach mat senge Virgänger ass, dat verréit iech elo den Danilo.

Laut hir huet de Raiden mat senge Magouillen d'Balance tëschent Gutt a Béis aus dem Gläichgewicht bruecht a si wëll eng nei Zäitlinn erschafen. Also gëtt déi ganz Timeline mol op d'Kopp gestallt an verstuerwen, esou wéi méi jonk Versioune vun de Charakteren treffe sou openeen. Mécht dee Plang Sënn? Nee. Ass dat Ganzt eng witzeg Gaudi? Absolut a ganz genau hei trëfft d'Spill den Nol op de bluddege Kapp. D'Story weess ganz genau wat se ass a spillt grandios mat deem Trash-Faktor. Et mécht einfach gehierlos Spaass ze gesinn, wéi zum Beispill den Johnny Cage op säi jonkt, arrogantent Ech trëfft. Oder wat geschitt, wann een et mat zwee Kanen op eemol ze dinn huet. Se huet awer och seng iwwerraschend Wendungen an et gëtt souguer emotional Momenter, déi iech kënne paken. Freck, souvill Déift sinn ech guer net vu mengem Mortal Kombat gewinnt. De Kampfsystem schéngt op den éischte Bléck quasi d'nämmlecht, mee den Däiwel stécht hei am Detail. D'X-Rays gehéieren der Vergaangenheet un, a sou huet een pro Match nëmmen nach een Fatal Blow zur Verfügung, wann d'Liewe bei 30 Prozent oder manner fält. Dat bréngt méi Taktik an d'Kämpf, a sou konzentréiert een sech mol méi d'Verstäerkungs-Buffs, déi elo an Attack an Defense agedeelt goufen, och ze benotzen. D'Geschéie selwer ass och méi lues a präzis wéi am Virgänger, am Allgemenge wierkt d'Spill einfach méi smooth an handfest. Déi wuel gréissten Neierung ass wuel de Character Editor. Hei kënnt der all Kämpfer individuell mat Masken, Waffen oder Accessoiren nei bestécken, sou wéi hinnen individuell Attacken a Fäegkeete ginn. Respektiv dir kënnt Elementer zur Verstäerkung vun ärem Charakter erasetzen. Mee wou fënnt een dann all déi Saachen? D'Krypta ass är Haaptadress dofir an dir krut e komplette Makeover. Dir sidd lo als nummlose Charakter um Shang Tsung senger Insel ënnerwee an nieft dem Knacke vu Këschten hutt der och Rätselen déi geléist wëllen an Tonnen Easter Eggs déi entdeckt wëlle ginn. Wann dir da frot, jo, Jumpscares sinn och dran. Putain. Déi zweet Adress fir un Objeten a Mënzen ze kommen, sinn déi aus de fréieren Deeler bekannten Tierm. Dobäi kämpft der iech ganz oldschool bis zum Endboss erop an hutt ëmmer eng variabel Zuel vu Kämpfer virun iech. Dobäi kënnt der iech tëscht de klasseschen an den Tierm vun der Zäit, déi awer leider mat hire ganze Modifikatoren, déi haaptsächlech och nach ärem Géigner Virdeeler ginn, zimmleche Bullshit an onspaasseg sinn.

Faasse mer also mol zesummen, Mortal Kombat 11 ass bei senger Story, Kampfsystem, der Méiglechkeet ze customizen an och bei der Grafik, well komme si mol éierlech, nach ni huet Mortal Kombat esou fucking gäil ausgesinn, ganz staark dobäi. Toll, toll, super toll! Leider ass et ee schlecht gemeetene Grind, deen sou munches vermiisst. Wier den Zoufallsfaktor just bei de kosmeteschen Items, Concept Arts oder Fatalities, Wier dat jo nach ze verkraaften, mee esou hannerfreet ee scho mol gäre wat d'Entwéckler sech dobäi geduet hunn. Mortal Kombat 11 ass also leider net dee perfekten Deel ginn, deen ech mer erhofft hunn, mee komm mer si mol éierlech, fir sech mat Kolleegen a beschter Grafik gedäerms aus dem Kierper ze schloen, ass et en definitiven Hit.

Rage 2 ass mol nach net dobaussen an schonn gouf eng Roadmap vu Bethesda gewisen, wéi vun all den geplangten Erweiderunge vum Joer en Iwwerbléck soll hunn. Ënnert anerem sinn nei Géigner an Challenges dobäi. Falls der sehnsüchteg op en neien Deel vun der Saints Row Rei sollt laueren, sou kinnt en Tweet vun Deep Silver Äech Hoffnung schenken. An deem gëtt gesot, dass et geschwënn Neiegkeeten zu der Serie wäert ginn. Wat allerdéngs genee domadder gemengt ass, bleift nach ofzewaarden. Ilphonic, den Studio deen fir Friday the Thirteenth, The Game verantwortlech war, huet säin neie Projet Predator Hunting Ground gewisen. D'Spill soll exklusiv fir Playstation 4 erauskommen a scho wéi beim Jason en asynchrone Multiplayer bidden. De Release soll dann iergendwann fir 2020 sinn. Ween net weess wat en ëm Halloween soll man, huet vläicht lo seng Rettung fonnt, den Medieval Remake erhieft sech de 25 Oktober aus sengem Graf. An der leschter Episode hu mir Iech en allgemengen Androck vun der LuxCon gewisen. Haut hu mer fir Iech d'Highlights vum Cosplay Contest.

Dat war et dann och schon fir haut. Mir hoffen et huet Iech gefall a bis zur nächst Kéier. Ciao!